Osumu no tang'ol. Osumu no to mana wen wagolo mana kode ga komedi, wagolo mana kode komedi moko to in in ang'o Osumu? An an yuore. To in iwuoro Osumu ma winjo ga cha? Eh. Oh, to be dang' ayude machiegni. Mana kami namba ne. Oh. Eh. Sakara gochni ane, si dwani to dhi off. Eh. Gochni ane gi mari mondo mi dang' be ni ayude thuolo moro matin ayudi Osumu na wuogo. Wali mi ane.
Aya, ikoni Wa.
ikoni dang' igochna nego. Eh, wamany. Eh, manyna Osumu kapita no kono ni MC madware MC Sube. Atdong ka segocho ne tami. Aya onge wach.
Ero kamano.
Ah oyuak. Sawa. Halo. E omejo.
E oye.
Wachane.
Ng'ato dwari ka. En ng'a?
E e go wuane kode. Halo. Hello.
Eh. Eh Ozum Kabita. Eh, eh. Irio nade? Mano ng'a? Mano MC Sube man glass ka wuok ndhiwa. Eh. Eh.
To wachane. Oh, nabiro limi kata ayudo mana nyako moro kata onyisa ni en yuori. Omera ang'o mibiro mana lima seche ming'e na onge ting'e ni yuora be nitiere dala kanyo bwana. Nok ang'eyo mago duto te tase gik kae kona natim nang'o Wore ni oyuma manono go ok adwar iwinja. Eh. Oyuma manono go ok adwar. Ko- o- i- Isebe osemiyi kom. E kom to miya moro abede ka matin. Koro tim niya.
Ote ma pok adonjo.
Iwinjo.
Iyudo yuora no dala kanyo. Eh, aneno yuori ka.
Eh, mano yuora ma wuok okinyi kokinyi, mano nyamin chiega. Eh. Ok adwar e tugo, ok adwar ng'ama wuok kode ni liwa seche maonge ni to en bende odhi kanyo. Ae kanyo kok kamano tim niya. Eh. Kaw kom, ibed go distant mabor kode kabisa. Atimang'o? Ah, kaso pachi obed matek tikunj pachi kaso chal ng'ama okun iwinjo. Eh. Ok adwar ni mondo iwuo kata gi yuorano. Mano gima Mano clear statement. Ah, madam wija ni gima Yuri no wacho. Wija ni gima Yuri no wacho. Eh.
Omejo. Eh. Minyien okom. Eh. Eh, waja wuotho kode together ta kia gima omiyo weya ni owinjo ni samoro kia yuoro monene dala kanyo. Oh. Miye kom mondo odhi obed go mabor kodi kasto in bende do idhi mwalo. Eh. Idhi yaw TV mondo ine kasi lo dho. Erokamano. Eh, mondo ni wewe ti yien malo kuro. Ah, yaani eh. omera. Kaw kombi ni dhi bed getich. Yo jomoko to pachgi aye ng'ato nyalo nyisa sime ni omera beda beda kanyo to kanyo dalon to ayie ni bede compound no, lakini pachi obed matek kabisa udhi ukaw iketi yien kucho ei ok apar ni wacho zungu kapite monyisa gik machalo kama kaya kata ka yuori no kiweya wa ng'ato wuoyogo nadhi time nade an hata natimo yuro zoom nade kata ka nabiro atime nade an datime nade adieri adieri an Ano gima nya timo yuor ng'ato. Eh? Kata ka ang'o biro no. To biye biye bato otimo marach. Eh eh wadwa.
Intie. Antie maber. Eh. Mm. Eh.
Seche ka nok an mabor ahinya. Oh, ne inena machiegni.
Ne an machiegni ka. Erokamano. To ni biro lema.
Eh, na biro kae.
Eh. To ka gikara do wat ni moro ka okona ni en yuori koro nokona na bera bere tiyen koni. Eh. Ni biro. Tang'o milima mana ka yuora ne nitiere dala ka ma jabiro ma kodi kani. Ok ero mara but no kagocho kawuok dala koro mano makosa mara tini wena we ambe no kang'e ni yuori ni dala. Iwinjo? Yuori chalo chiegi nikech mano nyamin chiegi. Inyalo kawe. Eh. In pok iwinjo kata ka ng'ato kawo nying ng'ato auchiel. Aseneno nyaka moko in nyocha. Koro limbe ma kawuono no baba. Mm. Yuora na keche nikech awuok okinyi aduogo odhiambo en ema menyone. Oh. En ema menyone nikech eh, donge ineno ka be en nyako. Mm, nenda nenda neno kata kaka kuonde gi eh, mag koro ah, koro eh, doga doga ibi duog next time okori kona dhi adhiya eh ito dhi adhiya eh, sasa mi duti gocho na kasi make sure ni biro kodo kado yo manono ge yuora mano yuora manya min jaoda anyalo kawo mera cha kuth mondo idhi okara kama chandi ko sawa eh bye wanendre bye bye mara hai eh nie ni agochu ni agochu ni ayudo yuori eh